Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota keenya piraankii ishiin biratti dalaguu hedaa harka deeffadha jedheeti hayyee nu waliin turaa isin jedha ishii. Alfiyaa Alfiyaa

ee na nyaatte kaa sareen baran alfiyaa alfiyaa alfiyaa a'uuzu billaa mina sheexxaa rajim alfiyaa inta maal taate inta maal irraf taa'e ibade maal taate inta Inni dhukkuba. laphee na dhukkubaa

Ya Allah. Ya Rabbi debi shabakan kena lin dalagu. Nama pas. Anti. Anti alfiya no ani gubba baye gubba dhufa jirun gagga in gaggabde cisti nala dubatu didde hela. Hello. Hello. Aan Alfiyaan duraan amaltee qabdii hin gaggabdee siin Inni jedha. qabu. Duraan amaltee qabdii hin gaggabdee waan gubbaa gad dhufuu gaggabdee ciisu jirti.

Micattiin gaddaa duute na fakkaata waan takka dubbattu. Alfiyaa, alfii, namittii ta'e naddaa walitti baruu duute. Namittii ta'e naddaa wali. Namittii ta'e naddaa wali siin jee namittii ta'e naddaa wali micattiin duute. Hawwis billaa mana shayxaan rajii ana guma gubbaa bahee fooqi dhufutti. Alfiyaan hin duute na fakkaata namittii ta'e naddaa wali. Shayxaan rajii.

Kuni duraayyuu oguma dhaggaa na ajjeeste. A'uuzu billaa mina sheetaa rajiim. Yaa rabbii kee maaluma godha. Ebadee namtitti itti dawwaliti miruu duute. Daddafi daddafi. Daddafi itti dawwale namtitti immoo oliree fuutana gadi baate namticha wajjin. Alfiyaa. Alfiyaa. Alfiyaa.

Itti dawwaltee micattiin wanna tokko ishee keessatti hafuura takka hin dubbattu. Micattiin hafuura tokko ishee. Yee? Dawwalaa jira jira. Dadda fi itti dawwali micattiin waa takka hafuura takka ishee keessattu. Anoo ka gadi ba'ee iyyaa shaara irratti namtittiin reefuma baate moolii. Maal taate ittiin jira dur? Hin beeku ani gubbaa bahee waan gubbaa dhufee ani gubbaa bahee gubbaarraa dhufuu yoo ani kama kuftee ciistu ani waan na rafte si ayyu sili daqiiqaa takka keessatti akkuma reef daqiiqa ishiin gubbaa bahee tagamee rafte dhee yaadaa jira ayyu. Hoo hanga deebuu dammoo Maal waqtii nyaatte sila? hin beeku ani wanni si nyaatte galgala bichaa sa'aatii dukkisa na jinyaan malee. And and itti naqe bishaan ayilaanii tokko itti naqe burtukaana illee muree uummata akka dadhabee itti dhiisaa haaraan. Alfiyaa. Alfiyaa. And and illee ol hin qabu. Alfiyaa. Alfiyaa. Hin taa. Ibadde du'uun ooltu. Ani nama du'ellee argee hin beeku tun hin duute maqaa rabbi. Alfiyaa. Alfiyaa. Hin taa. Intaa takkitti ma dubbadhu kaa. Alfiyaa hunduu. Yaa rabbii kiyya bakka an taruun ooltu mi'attiin gandaa. Intaa. Alfiyaa. Alfiyaa. Alfiyaa. Intaa. Alfiyaa. Alfiyaa. Alfiyaa. Alfiyaa. Maal taate? Mee afacha afuuritti deebi'an fakkaate ni jetti. Alfiyaa maal taate? Maal taate? Ibada auzu billah min shayxaara lapheen duraan akkana si goote ammas jammarte ree? Mee takkuma ol jedhe yaa rabbi kee haguma ulfaatta ati badee haguma harreggeetta duraa yoo manatti ulfaatte achi taa'e mee seeran hoo bishaatti dhugi mee bishaan dura sitti facaasan hoo hoo hoodhu hoodhu hoo mee hoo bishaan dhugi